Fy enw i yw Illtud Dafydd. Dyma'r newyddion diweddara o Ffrainc, a'r hydref yn fy hugain. 2013. Ar Hydref yr nawfed fe arestwyd myfyrwraig pymtheg mlwydd oed, Leonarda Dibrani, yn Lezdub, a gorchfynwyd iddi hi a'i theulu i ddychwelyd i'r Gwlad Genedlaethol, Kosovo. Mae'r teulu erbyn hyn yn ôl yn Kosovo, ond mae François Hollande, ag Arlywydd Ffrainc, wedi gwahodd yr arddegfraig i ddychwelyd i Ffrainc i orffen ei astudiaethau crefydd. Dywedodd Hollande na fyddai'r gwahoddiad yn ymestyn i weddill teulu'r Dubrariaid mewn cyfweliad ar deledu Ffrainc, ac fe ymatebodd Fe anaf da Dubrari, ni af yn ôl i Ffrainc ar ben fy hun, ni a dawaf fy nheulu, ac nid fi'n unig sydd yn angen mynychu'r ysgol, mae angen ar fy nodydd a fy chroyw. Mewn bennod arweinyddes o blaid Front National, asgell dde, Marie Le Pen, yn y drafodaeth ar ddydd Gwener Hydref y deunawfed, gan ddweud, Mae'n glir i'w weld nad nad oedd ganddi hi neu ei theulu unrhyw beth yn Ffrainc, gan ymateb i brotestiadau a welwyd ym Mharis. Yn ôl papur Le Monde, roedd rhwng 4,000 a 20,000 o o o ddisgyblion ysgol yn protestio ddydd Gwener, gan orchmynu'n orchmynu'n orchymyn dychweliad Debranni a'i theulu yn ôl i Ffrainc. Gyda chysylltiad y teulu â Sipsiwn Romani, fe benderfynodd Gweinidog Gwladol Ffrainc Manuel Vallet i i ddanfon y teulu yn ôl i Kosovo, ble bu ble bu cymorth cymdeithasol yn talu am llogi cartref am flwyddyn ac yn dalu am prynu llosgi dros y gaeaf. Yn yr Ardennes, mae cynrychiolydd y Front National, Anne-Sophie Leclerc, wedi ei gwahardd rhag rhedeg dros y sedd yn ystod etholiadau lleol 2014. gan ei phlaid, ar raglen enwau sbesial ar nos Iau ar sianel France 2. Cymharodd Leclerc bobl dduon i fwncïod ac mae wedi gofyn i sefyll lawr o'r ras adferiadol. Mae'r fam 33 mlwydd oed sydd â tri o blant wedi bod yn gefnogol i'r Front National ers oed ifanc iawn. Mae Leclerc yn wynebu diarddeliad o'r blaid yn gyfan gwbl ac mae wedi gwahodd i sefyll o flaen bwrdd disgyblaethu'r blaid gan gyda'r Front National yn pwysleisio pwysigrwydd eu delwedd ar y we a chyfryngau cymdeithasol, wedi i Leclerc gyhoeddi sawl delwedd dadleuol ar ei chyfrif Facebook dros y misoedd diwethaf hefyd. Cyhoeddwyd ar brynhawn Sul Hydref yr ageirfed, mae'r gwleidydd 58 mlwydd oed, Patrick Mennigi, fydd yn cynrychioli y Blaid Sosialaidd yn ystod etholiadau lleol 2014 am y sedd dinas Marseille. Ei brif wrthwynebydd am am y cyfle i ennill y sedd oedd Sami Gahi, gyda Menucci yn ennill 58 y cant o'r bleidlais bresennol, ac mae Menucci wedi bod yn aelod o'r blaid ers 1968. Dywedodd Menucci, Rydym yn mynd i roi dimensiwn y mae Marseille yn haeddu yn ôl i'r ddinas, yr un dimensiwn mae gweddill y wlad yn disgwyl o'r o'r o'r ddinas. Mi mi fydd Menucci, mwy na thebyg, yn gwynebu Jean-Claude Godin o'r UMP, a dywedodd Godin yn ystod yr wythnos, ond y ddau ymgeisydd wedi blaenoriaethu cystadleuaeth personol yn hytrach na'r ddinas o dros 850,000 o boblogaeth. Bydd y ddau yn cystadlu ar sedd Maer y Ddinas yn ystod misoedd cyntaf blwyddyn nesaf. Ar ddydd Llun Hydref yr unfed ar hugain, fe gyhoeddodd bapur dyddiol Le Monde honiadau drwy help Edward Snowden, y cyn-weithiwr a'i asiantaeth diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, yr NSA, bod yr NSA wedi bod yn goruchwylio sgyrsiau ffôn ac e-byst preifat yn Ffrainc. Yr honiad yw bod rhwng Rhagfyr 2012 a mis Ionawr 2013 bod yr NSA wedi gwrando Yn anghyfreithlon, ar dros 75 miliwn o sgyrsiau ffôn yn Ffrainc. Yn ychwanegol, mae Le Monde yn honni bod y NSA wedi darllen e-byst tanysgrifwyr y gwasanaethau e-bost gwahanol, megis Wanadoo, Orange ac Alcatel Lucent, yn ystod yr un adeg. Ymatebodd Gweinidog Ffrainc, Gweinidog Gwaddol Ffrainc, Manuel Valls, gan ddweud bod y datguddiad bod y datguddiad yn syfrdanol ac mae wedi gofyn i gyfreithiolwyr awdurdodau'r Unol Daleithiau i esbonio gweithredoedd eu hasiantaeth diogelwch swyddogol. Mae'r stori yma yn elfen arall i'r hanes a ddechreuodd ym mis Mehefin gyda datguddiad gwreiddiol Edward Snowden am yr NSA ym mhapur newyddion y Guardian ac mae disgwyl i'r stori datblygu yn ystod y dyddiau i ddod. Wedi dwy rownd agoriadol Cwpan Heineken Ewrop, Toulouse yw'r unig tîm o Ffrainc sydd wedi ennill eu dwy gêm cyntaf, gan guro'r Eidalwyr y Zebrau Adref a'r Saraseniaid o Lundain yn Wembley. Mae Perpignan ar dop grŵp chwech, wedi curo Caeredin a Brynhawn Sul gyda phwynt bonws ymosodol, tra bod Toulon wedi troi eu cyfragwr dros y penwythnos, gan eu colled yng Nghaerdydd yn erbyn y Gleision. Mae'r Top 14 yn dychwelyd yr wythnos yma, gyda gêm ddarbi Paris ar nos Sadwrn yn cael ei cynnal ar gae Stade de France rhwng Stade Francais a Racing Hent Hall, tra bydd Brive yn teithio i Clermont yng ngêm ddarbi canol crafft.